Fi'n credu bod wedi bod yn bwysig iawn i cael chwarae rhan yn yr adborth a rhoi mewnbwn i fod yn rhan o'r cwricwlwm. Um, des i gyfarfod yn yr ysgol tua tair mlynedd yn ôl, um, pryd oedd yn ferch hen a'n trosglwyddo i'r cwricwlwm, a nhw'n gofyn i ni fel rhieni pa fath o bynciau, beth byddwn ni'n hoffi i'n blant ni dysgu tra bod nhw yn yr ysgol. Mae hwnna'n hollol wahanol i'r profiad o'n i wedi cael yn yr ysgol, ble oedd pawb yn gosod allan o flaen llaw beth, beth o'ch chi fod i ddysgu, a dyna fe. Ond um, mae'n neis fel rhiant i cael ei gofyn beth sy'n bwysig i chi a beth i chi'n meddwl sy'n bwysig i'ch plant. Nethon ni gynllunio'r arolwg um, trwy ddanfon mas holiadur digidol. Um, oedd e'n bwysig i ni bod yr holiadur yn un lle oedd y rhieni i gyd mynd i gael mewnbwn iddo fe. Oedd bob rhiant wedi cael y cyfle i lenwi'r holiadur. Um, o'n i moyn bod yr holiadur yn weddol syml, doeddwn i ddim moyn bod rhieni yn treulio hanner awr adre yn llenwi holiadur hirfaith. Um, felly ped, peder cwestiwn oedd yn yr holiadur mewn gwirionedd, pedwar prif cwestiwn. Yr un gyntaf yn gofyn amdano y fath o gyricwlum oedd y rhieni eisiau i ni ddatblygu fan hyn yn yr ysgol? Pa nodweddion oedd yn gwneud cwricwlwm da? Beth oedd yn bwysig i'r rhieni o fewn y cwricwlwm? Yr ail cwestiwn wedyn ni'n gofyn am y fath o bobl roedden nhw moyn i, i phlant nhw i fod. So, y rhinweddau roedden nhw eisiau fel plant, fel pobl wrth i'r disgyblion datblygu. Y trydydd cwestiwn wedyn ni o rhan y fath o ddysgwyr, um, so pa fath o sgiliau a rhinweddau ydyn ni moyn datblygu yn ein dysgwyr ni, y disgyblion fel dysgwyr, ac yn olaf wedyn ni, um, cwestiwn agored iawn yn gofyn am syniadau o rhan unedau a themau posib fydde rhieni yn gwerthfawrogi i weld yn y cwricwlwm. Roeddwn ni'n gobeithio cael syniadau yn bendant. Roeddwn ni rili really yn gwerthfawrogi syniadau a mewnbwn y rhieni, ond o'n i hefyd yn gobeithio gyda'r olwg i gael mewnbwn y rhanddeiliaid i gyd. Um, mi wnaethon ni roi'r holiadur i'r rhieni, ond hefyd i'r llywodraethwyr. Wnaethon ni hefyd wneud um, tasg tebyg iawn gyda'r staff mewn diwrnod HMS, a wnaethon ni hefyd um, gwneud tasgau llais y disgybl Felly oedd e'n hynod o bwysig i ni bod ni yn cael y barn pawb gyda'r holiadur yma, fel bod pawb yn rhan o'r gweledigaeth, bod pawb um, ar yr un tudalen, bod ni gyd yn symud yn yr un cyfeiriad o rhan ein gweledigaeth cwricwlwm i Gymru yma yn yr ysgol, a bod pawb yn cael perchnogaeth o'r cwricwlwm wedyn ni, ac um, ethos o ymdeimlad o prynu mewn hefyd. Yn credu bydd yr ymarfer o gofyn barn rhieni yn helpu, a mae wedi helpu yn barod, fel bod ni'n gallu rhoi um, yn barn ni arno beth sy'n bwysig i'r plant. Ni wedi gweld um, o brofiad dros y blwyddyn diwetha bod Gwenno wedi bod yn dod gytre yn siarad am yr hyn mae'n dysgu, mae'n cyffroes amdano'r profiadau mae wedi cael Um, mae'n gwneud dysgu'n bach fwy cyffroes na gorfod jyst eisiau mynd yn y dosbarth a cael pynciau wedi rhoi i chi. Chi'n gweld pethau fwy eang a gweld sut maen nhw'n defnyddiol yn y byd mawr. A chymo, mae'n jyst yn gwneud e'n fwy, fwy o hwyl really, i'r plant i cael dysgu pethau. Fi'n credu oedd yn bwysig i gweld yn y cyflwyniad hyn o bod barn rhieni y llywodraethwyr a'r plant nhw hunain, chos fi'n credu bod yn bwysig iawn bod y plant yn cael barn hefyd a'r llais yn o beth maen nhw'n dysgu oherwydd os ydyn nhw'n hapus gyda'r pynciau, beth maen nhw'n dysgu. Maen nhw'n fwy debygol o fod yn ffrwdfrydig i ddysgu a bod fwy o awydd gyda nhw amdano'r pynciau maen nhw'n gwneud yn yr ysgol a gobeithio wedyn ni bydd hwnna'n trosglwyddio mewn i um, cyrraedd safonau fwy uchel ar ei rhan nhw hefyd.